bia ŋɔ bia tinkuni n yi tɔla daa bada black moon daa taɣi o zali ni o laɣi ka amaa mi doo na yɛn la paɣi din na niŋdi plan maa ka oh sister excuse me ka o zani ka o sister you look familiar ka o na yes familiar is my sister musulmi maa ŋɔ ŋuna so kam zaa sa ŋmɛri mi dɔn kana bayana tɔ di nyaaga alamu tumiya

ka bi ti zooi koko koko eh, ah, ka doo ŋun bi zooi ka o di deeli n yi kpaŋ ti ʒiya ka o diɛmmi mini o paɣa na diri fiila ka o ku toori koko ka ni vuurug to vuurug to ayi ka o diɛmmi ti bɔra ka ŋun nyiri koko shɛm maa ma nyiri koko shɛm maa aya pa paya laa la lakiri ya ka sai wa dibiyare program ma nyɛla bira zaŋ maa mi zimbuli di ya to pam bi zaŋ la ti zali zuɣusaa maa yan gbaa mi ashe gbunni maa da tula ka naa yan mali ya to a ka bi zaŋ zimbuli na ti zali naa ka wulan yɛli wai sachi a ku tooi ti fi naa ba suu maa noli jo kana ŋɔ la bi bi yɛli naa ni ku kuma tula naa ni ku zaŋ dirigu tim o toomi n ti kpari hurup ka di su naan gum o dabili kam ka di nyɛ o salisi o ku tooi vali o mi ku tooi tuhi bahi ashe wula nyɛla ka sɛchi wula ŋɔ o sɛchi a tooi ka a ko kuma a tooi zoro pua a nyɛ wula na wula ni wula baŋ ashe a nyɛ ni tooi zora Petina, bɔmi yi fɔŋni. Naawuni tahila o namda ka loori so daa be laman kpɛɣu. Loori maa teesi ni daa jɛba ka zaɣisi maa baa bɔbi. Ka ti kpɛri ni kpɛna fali ku yi daa a kpɛ loori maa ka yɛn sani di nyɛ a doli mi daa kpɛ erin da kpɛ yi soli ŋɔ ka yɛn zani a doli daa damdi lu. Ni ʒi loori ŋɔ ŋɔ nyɛ sheeri a doli yili. Amaa yi ti paagi da kpɛ yi ka a yo daa sheeri a doli yili. Ayi di kula gbaai. Ka nimbili ni nya. Aya

Dije. Bɛnniŋ. A yɛ loori yɛtɔɣa. Loori yɛtɔɣa tara ayi Kumasi kanna. Tɔ. Ayi ka ti ku kanna ka ti kɔba ti ta hɛi ashe pasta bɛla loori maa ni. Jesus Christ. Ka fura Jesus Christ. Jesus Christ. Tɔ. Ka di ku lalilalilali ti hali ni ti zani. Tɔ. ka a paɣa sɔŋ niŋ kpala ŋun la yɛn bɛ loori ŋɔ ka chɛ to ka ti kpɛhi kɔba daabahi to ti ni ku ŋmaligi biɛla ti chaŋ shɛli ka di pain n yɛbi so ʒi din ni eh. kuri vaisi wuli dizel ka dizel ka

a lori a kpɛ lori binyɛri pam niŋdi pam nyɛma ŋɔ maa ŋɔ life story yɛba tira ti kpɛ lori baa ti kpɛ lori yi kuma si kanna ka bipuɣibil viɛlli so ka o ku tabi n yɛbi so ka nachimbili so gba tabi n yɛbi maa ka bi di tabi ni yɛbi maa malila tim bi ti yɛn paagi kpɛ chima la mi wula wula lori maa lariya ka di so kirikirikirikiri lori chɛŋ ti mɛ kpɛi n yɛbi di bɔri ni o shee bipuɣimbili maa zaŋ o chaŋ wan gahi o gahimi shihi nachimbili maa n zaŋ o piri n zaŋ o yiɣi bi ti puɣi mi yina mɔri ni zoli nyin ka zaŋ yiɣi maa ŋun yɛ ban mani zoli balibo nya ŋun yɛ yɛ mali de na vuro ŋo polo kan yina guringi nyima n yɛm ŋun niŋo tɔpaa chɛp ŋa ka n di ko biɛɣu naawuni n kpɛ Naawuni alhamdulillah n kpɛ Naawuni ligiyu di zuɣu bia zaa ka ŋɔ maa ti pahi Naawuni ti bi nyɛ accident nimaani Jija a nyɛ liligu yɛtɔɣa eh. din bi diɛmda liligu n zo sɔri a chaŋ ti dili liligu tim a paɣaba to a yi yiŋ sambani so chimdi bin saba eh. ka a doo ŋun tɛɛsiri yina n ka ti dabiya o piiri niŋda eh.

Naawuni tahila o namla ni ka o piira to ti nin dini maa n bɛ daa ni o zaŋ no sabili chaŋ ti dili a shee o ni chaŋ maa o bi da no sabili o dawula ni o kɔhi nim sani maa mi ka no kɔhi nim din kaya kam kaya o zuli maa shee kɔbi sabili shɛli daa piɛlli daa bɛli ka daa yihili bi jihila kɔbi sabili ŋɔ ka zaŋ ŋɔ kɔhi tiŋ bɛri ŋɔ chaŋ ti ti paɣali ŋɔ duma yiŋ ŋɔ tima tooi chana ka bi mali eh, nyu chimda duɣu zali nimaani n chimdi nyuli ŋɔ ka o kana n ti niŋ paɣali maa ka kaa ti damli n ku piiri nyuli niŋa ka dolisi zuɣu nu zaa tooi binsim chɛ o noli wuma n bɛ n piribi ti mali di mi yuli ka nyɛ na ni tiliya

Ka zo so kana ti ʒini. Tɔ! O ʒini pahi bɛ ni, a bi ŋmɛri mi, ka yino ka a si lu, a ŋmaligi lihi ni o kpuɣi. Ka nya ka zo a mali wɔri naba. Ka o mi ŋun ʒe n-miri kaasi maa ka o mali wɔri naba. Wɔri naba. Yɛtɔɣa dɔni ni. Ka ŋun baa yiɣisi o ku yiɣisi o bi yɛ shɛli, o pilila o kaasi ka yiɣisi ka di kpalim bɛ niriba ayi. Ashee lala zuŋɔ maa ŋun nɛma bi paai so bɛ ni ŋmɛri maa, ŋun kaasi ni lu, o ku kuri ni o kpuɣi o nyɛlimi.

ashe o ŋubirila bahi ka kpahisi maa ŋubiri bahi ka bi chɛ ka o cheechi ni baŋ ni o ŋubiri bahi adashi sandi o ku yim ni o chaŋ cheechi ka bi zaŋ baana to bi ku zaŋ ti too ka o zaŋ ti o paɣa to ka chaŋ cheechi to o ku bɛn bi pire yira god of sun god of evil bi ka ti zani dundoli ni ka no daa

ŋun bi daa maa ŋun guni o ni bi gum ni simpa maa yɛtɔɣa yɛtɔɣa duniya faataba faataba faataba ninkpambi maa yi faataba to faataba ninkpambi maa yi faataba to ka ti ka ti dɛbi ŋmɛri maa maa ŋun gum di yɛtɔɣa ŋun gumiya o zaŋ o ni zaa pahili n daa bi kari bi la to nyin ka bi turi maa to n daa bi kari bi la nyin ka bi turi maa

O da koko maa kpayan pina anu nyu. Duhi maa yɛn tima. O da koko maa kpayan pina anu nyu. Tɔ. Ka ŋun diri maa suchiri bɛ dinni. Ka paɣasari bini tole bɛ koko maa yɛn sani ka yuli o n yɛ ba a ni da koko maa daa buŋ maa. N yɛn ni o lan ka lɔɣi lɔɣi kpaya kpayan pia. N yɛn ni o zaŋ too too ni buŋ maa ni mali goori pun bi nyuri sichiri. Ka Naawuni tuhi o namla ka o tooli n too ni o zaŋ ti tib buŋ maa. Tɔ. Bindɛli ka buŋ yɛli yɛtɔɣa. Tɔ.

to chɛla ŋmari shiri pam eh ku chɛla chɛla zaŋ kpi chɛɣu labina pam Ana yɛba ŋɔ DJ. naam Shikuru shɛba n daa guugi inter schools. shikuru ka di yɛn guugi inter school La ilaha illallah bin ku kpahi 100 meters Oh. bia maa ku gbali la n ŋɔ to bin ku kpahi o ku vice o bɛ na fiɛbi n ŋɔ o noli. Zakiyu

Ka Naawuni ti o naba n-jɛb ni ku chaŋ nimaani, ŋun daa maa ni ku nyu o diige. O kurimi silim ŋɔ, Man yɛn bi niŋ so ŋɔ bɔrigu n-ti waa ŋɔ ni ka jɛb fɛligi pii ti ma, ka kuhi li, M billa ŋun yi waa ŋɔ ni kam gom kana, ŋun bɔh o ni ka ʒiri yuma na pam ŋɔ naa ti niŋ ba o? Ŋun yɛn bi liŋ binshɛɣu ti yɛn gbahi chɛ ka ti nya n-ku o? Ŋun yɛn bi liŋ ka ʒiri kɔgaɣili ŋɔ naa ti niŋ ba o? Ŋun yɛn bi liŋ ka o nuhi ti gbahi ti ti ku nyu? Ŋun yɛn bi liŋ ka ʒiri koligi ŋɔ naa ti niŋ ba o?

Bia ŋɔ niŋla puli. O niŋla puli ka ka vali tima hali ni o yihi puli ŋɔ ka di zaɣisi yibu. Too! Daa shɛli o ni dɔɣi bia maa luhi na, bia maa nuu ku niŋla ŋɔ. Too! Bɛ ni teei li ŋɔ ka ti shɛŋa o vali maa zaa ka di be bia maa nuu ni. Ɛɛh! Duu ŋɔ ni n-je ʒiri di zuɣu Zakiu zali maa dini maa nimaani? Di daa yaa yɛtɔɣa ŋɔ maa? Ɛɛh! Nyama! dɔkta chɔɣu maa mi ka muro tum pam to daa shɛli ka o yi o yi yahi dama tanu ni bi yi n ku durɔyi dundola ŋɔ to ni bi doli li ni bi doli dundola maa ni yi eh, ka bi zaa ku chaŋ ti daara ka bi di durɔyi mi ka bi ku daara ka yin yɛ yino ŋɔ ku gaa ka o ku niŋ ŋɔ ku lihiri ba ka chɔki n ku lihiri ba ka bi daa daa daa ka o yɛ nɔ ŋun bɔ a ŋun kpaŋ ya eh, ka kana to yɛ nɔ

ka n jɛbi yisi o mi kɔrila dɔŋ ka baa yisi ni o chaŋ dɔŋ ti dɔŋ ti n ti kari bi mi nyɛ ŋun laahu tahali o naba bi niŋ ka di niŋ maa bi tahila simpa dɔŋ n daa ka o yɛn chaŋ simpa maa ni n san bi biɛɣu saŋ gari kuni o dɔniya o bihi shee bi tahi simpa maa ka duu o ti yisi kurigu pinaayi ka kuɣu chicha kurili yina n ti paai kpalambilan ti lɔhi chicha kuri maa zuɣu n zaŋli yina o ni ku jina ti ya bi biɛhi ti gbuni

Naawuni tahi ni o nam na o so maa bia maa nam bɛ paa ka sooja maa paana n ku paana nam kpɛ du ka ku ka ʒi pɛlli n ku ʒɛ polo maa gbuni ka n ba pɔri dapɛli maa yina ti nyɛ bindi maa paro Tɔ